Тәҗвид фәнен өйрәнгәч инде, без инде билгеле бер хәреф икенче хәреф кә кереп китте дигән сүз. Үтәбез нун сәкен һәм тәнвин кагыйдәләрен. Менә инде бүген без бит әйттек, нун сәкен һәм тәнвин кагыйдәләре дүрт төрлегә бүленә. Без аларның икесен үттек инде. Исхар, ачык итеп уку һәм идгам гунна белән. Ә инде бүген без өйрәнәчәкбез гуннасыз идгамны.

Сәкенле нуннан яки тәнвиннәрнең берәрсеннән соң э, ике хәреф килсә, ләм яисә ра хәрефләре килсә, безнең гуннасыз идгам барлыкка килә. Менә карап китик әле. Ике сүз. Мин ләдүнкә. Менә без өйрәнә торган тема. Нун сәкен, аның артыннан ләм хәрефе килә. Менә бу очракта безнең нун хәрефебез ләм хәрефе эченә бөтенләе белән кереп чыга. Нун хәрефенең мәхрҗе дә калмый һәм аның сыйфаты да калмый. Шуның өчен ул анда бөтенесе бергә кереп киткәч, нун хәрефенең бер әйбере дә калмагач, гуннасы да була бит инде, гунна кереп китте була.

Һәм без аны укыйбыз. Н хәрефен төшереп калдырабыз. Менә бу э, нун хәрефе без төшеп кала, ә инде арттагы ләм хәрефе икеләнә. Милләдүнкә.

Вәйлүн. Икенче сүзебез ликулли. Шуларны кушып укыганда, безнең вәйлүн дигәндәге тәнвин эчендә яшеренгән сәкенле нуныбыз кереп китә ләм хәрефе эченә. Һәм шунда нун хәрефе бөтенләе белән аның махричы да юкка чыга, аның сыйфатлары да юкка чыга, ул бөтенләе белән юкка чыга. Бер дә э, нун хәрефе булмаган кебек без аны төшереп калдырабыз. Ә инде менә шушы артындагы килә торган ләм хәрефен икеләтәбез. Без аны укыйбыз. Вәйлүлли күлли. Вәйлүлли күлли. Вәйлүлли күлли. Һәм анда Коръәндә аны ничек күрәчәкбез? Коръәндә безгә менә монда идгам кагыйдәсе белән идгам кагыйдәсе белән укырга дип 69 кебек язылган тәнвинебез безнең 99 кебек формага керә. Ә инде артыннан килә торган ләм өстендә шәддә барлыкка килә.

Икенчесе Раббихим. Ә инде бергә аларны кушып укыганда, безнең идгам гунна белән укылырга тиешле. Безнең менә бу мин дигәндәге н хәрефе без бөтенләе белән арттагы килә дигән ра хәрефе эченә кереп китә. Без аны кушып укыганда н хәрефен укымыйбыз, әмма ләкин артыннан килә дигән ра хәрефен икеләйтәбез. Мир Раббихим.

Һәм менә сез шуны ук күрүгә, без инде аңлаячакбыз. Әйе, монда нун хәрефе белән ра хәрефе арасында идгам, гуннасыз идгам килеп чыкты. Шушы кагыйдә белән укырга дип. Без нун хәрефен төшереп калдырабыз, ә ра хәрефен икеләйтәбез. Мир раббихим. Мир раббихим.

Гафурар-рахимен. Нун сәкенле нуныбыз ра хәрефе эченә бөтенләй белән кереп э, кереп китте. Монда нун хәрефенең бер әйбер дә калмады. Махричы да калмады, сыйфаты да калмады. Менә э, ра хәрефе эченә кереп киткәч, ра хәрефе инде икеләнде. Без укыйбыз гафурар-рахимен. Ә менә каян беләчәкбез безгә шулай итеп укырга дип. Менә монда Коръәндә шулай итеп укырга дип безгә тәнвинебезне кыеклаталар. Безнең бит инде менә болай тора иде. Ничек үзгәртәләр? Менә болай итеп үзгәртәләр. Һәм арттагы ра хәрефе өстендә дә Шат да барлыкка килә. Менә шушыны күрү белән Гафуран өстендә безнең э, э, тәнвинебезнең кыек э, кыек хәлгә килүен күрү белән без инде арттагы хәрефкә игътибар итәргә тиешбез. Аһа, безнең арттагы хәрефебез ра. Ра хәрефе ул идгам гунналы хәреф, әйме? Шушы менә бу нун хәрефебез ра хәрефе эченә кереп китте.

Рахимун урнына ләрауфуррахимун нун хәрефен төшереп калдырабыз, чөнки ул ра хәрефе эченә кереп киткән. Менә җәмәгать, бүгенге өйрәнәчәк теманы без бөтенесен дә карап чыктык.

Менә монда бу хәрефләр өстендә һич шиксез анда шәдде булачак. Ә инде тәнвиннәргә килгәндә ничек? Тәнвиннәргә килгәндә безнең бит инде э, гадәти язылыбы язылырыбыз ничек? Тәнвиннәр бер-берләре өстенә тип-тигез параллель итеп язылган булалар. Беренчесе аның Ә икенчесе н. Беренчесе аның и, икенчесе нун. Беренчесе менә монсы безнең э, дамма у була, монсы н, нун. Ә инде монда кагыйдә белән укырга кирәк икән дип безгә аларны үзгәртәчәкләр. Менә шушы тигезлек параллель бетәчәк, икенчесен кыегайтачаклар.

Без менә тәнвиннәрнең шушындый формага кергәнен күрү белән үз артындагы хәрефкә игътибар итәргә тиешбез. Әгәр дә артындагы хәреф менә ләм яки ра булса, бу инде һичшиксез э, гуннасыз идгам кагыйдәсе белән укылырга тиешле була. Менә җәмәгать, бүгенге безнең дәресебез акырга якынлашты. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу галәйкум ва рахматуллахи ва баракатух.